Konsome novidadi é un kusa ki ka ta falta. Novidadi é un kusa ki sta pa tudu prontu la bera. Novidadi sta pa tudu prontu la bera. E gosinhu n ka ta fla nhos un kusa ki mandadu mensajen. N dja tinha mandadu mensajen ma n ka tin ka txans di fala ku pesoa. I kel video li nen ka kobra el pa n fase kel video li pamodi n. Mosinhu n ta konta nhos verdadi mosinhu.

Ma ten na kabuverdianu mas e dja ten e so ki e mosinho a ve mi ka mi ka ta intendi keli keli é un kusa mutu tristi mosinho é mutu tristi de viaja ka fransa de viaja ka luxemburgo de viaja ka merka de viaja ka ma de viaja la purtugal mosinho fodas mosinho a ves bu ta sta ku mudje dentu kasa bu ka ta sabe kuse ki mudje ta fase ki trabadju ki ta fase kuse ki ta faze mosinho é lamen Tava el propi mosi mosinhu keli kel vidru li inga podi dexal kau mosi mo é duedu gon mosi porra fodas ave maria mosinhu kel sena li é un sena a mi nka muta txeu estranhu pamodi a mi nha resebi tantu tantu mensajen ki pesoas dja dja mandjan di di kes tipu senas ki ta kontise li ke ma di keli é un kusa muita forti i nta fla nos tudu ki bo ka ta sabi na ki trabalhu ki mudjer ta trabadja bo mudjer ta sai sedu ta txia tardi E é un kusa fudidu Dinheru a vontadi Tudu kusa a vontadi E omi senpri ten ma é tristi Mo sinta tristi Tristi po ta sabe Di kes sena da nsin Mo ami Mo sinta konta nha verdadi Kel la kre Abo kel li mon ku ta fla un mininu Mo si abo kel Abo mo mo e Mo sinha Mo sinha kel li n ka sa nen mo ki n ta fla nhos kes kes se kes kusa li Porra Naa Mo sinha no nu toma kuidadu Mo sinha gosi no ten ki ta sa nunde ki no mudja ta trabadja. Munti omi ka tene mudjer un si munti mudjer tanbe ka tene omi fodas un si ave maria un si é lamentável gomo un si é bom di ten amigo é bom di ten amigo fofokeiro é bom di ten amigo fofokeiro mon si fodas fodas só pode ser rapaz di sui sa meba pode descobrir kes kusa la mon si mon si a vez Deus ta cansa ku munti cena mon si fodas mon si Mos i ami, kantu ki mos konta ki kusa li, mi N pensa mi éra brinkadera. Mos i ami, N ta pensa mi éra brinkadera, má mos ta konsiña. Un algen ku três fidju dja vive más di kantu ténpu djuntu, ka sabe ki trabadju ki se mudjer ta trabadja. Mos i ami, Foda-s! Foda-s! Mos i ami, Aves, mos i ami, aves, si mos sta li bu ka ta sabe un mudjer na ki trabadju ki ta trabadja. Mos i ami, Pode-s! Ave Maria! Mos i ami, Kel-li N ka pode konta kel kusa li, ma mano, kel-li. Kel-li é un kuza ki bu ta fika maguadu propi, mi sinhor. É, é sériu, é sériu, é sériu. Bo sibi, pode skuri ma un mudjer ta trabadja na kasa di kel di ben di la undi ta ben di dupitara? Bo sibi, kel-li ka sabi, nau, mi sinhor. Mo, ami kel di dja, é sô Deus ki, Deus na séu, sô Deus ki sabi kuse ki na mundu, pa. Fóda-s! Mo, é un kuza pizadu, mi sinhor. Kel-li é un kuza pizadu pa bu maridu diskubri través di amigu, mo. Fóda-s! Fóda-s! É sériu, mo. Ami n ka ta ntende, ami n ka ta mutu ntende, n ka ta ntende, ma si ami é mutu atensiozu ku ku kes sénas di di di mudjer li, bu sta ntende. Undi sta xavi? Kel fla mo ka sta li. Kel fla ma xavi ka sta li, ten ki ta abri porta. Mésmu ki si n ka abri. Kes otu ki ben ta abri ten ki ta abri. Monsinhu N ta fla-m kusa, ami kel-li, ami kel-li, kel-li N ten ki ta, N ten, N ten ki ta fala nhos, monsinhu. Kel-li, ai kel otu mó ben ta abri, ai kel otu ben ta abri. Mozinhu é lamentável, kredo. Mozinhu, mozinhu ka ta krita ma kel-li é nha kapaseti ki fika li nsendadu onti. É di meu propi. É di meu. Kel li. Foda-s. Mozinhu, N txiga na nha trabadju. Mozinhu, kel-li N ka ta kre konta ningen. N ka ta kre konta. Mozinhu, kel kusa li, si ten kusa ki é tristi. É ka tudu sénas ku ta ku mesmu n ta kobra nhas vídiu si otu é n ta kobra nhas vídiu di sénas ki n ta fala alguns sénas so ki munti algen ka ta mutu pa es ta imosiona mi n ta kobra kada vídius ki n ta faze n ta kobra pamodi na mundu munti algen tene si si sufrimentu mi n ka pode junta ku di meu pa mi pa mi n ten konta di bo di grasa gosi tudu kusa é pa paga nada é ka di grasa modi. Gosi di ensina tudu ku se di grasa i tanbê tudu algen di pa sabi oxi primeru dia ki nha sta ka jináziu nha sta tudu priparadu ku nha sena di tur pa mba jináziu nha trus nha bikini ropa di trena mas gosi di gonu ta bai nu ta ben pa nhas unhas kel li nha dos taxu di ponten ki nu ten konta nhas nu sen nu ten konta nhas sen nhas unhas onti fazi feijoada

N fla kómu? El fla, Nelson, ami N ta pensa mata kabésa. N mata kabésa ku senus. Kómu? Abo, abo, abo, nu fla ki anho, anho si mudje, amo si nhu tene mudje dentu kasa ku diskuri ma un mudje ta trabadja na kes kasa di bende bitada. Krédu, fóda-s. Amo si N ta konta bera. É muntu senus ku bu ta sabe. Amo si ami N ta fla-m, é pa N ten mutu kabésa. Pa N ka fika maluku propi. Ntende? Mozinhu, e mu, e muita, e muita koisa, e muita koisa me mu ten. Mozinhu, mu, bom dia, bom dia, bom trabalho pa tudo mundo. Mozinhu, hoje N ben ku ropa di otu empresa. Hoje N ben ku ropa di otu, otu empresa. Xa N diga kes kuza li ki ta tudo kenti. Ali sta kenti. Kenti tanbe. Tudu sta kenti, nu tra gosi ta bai Gosi é gosi Mozinhu, modi ki bu ta xinti bu ta da-m ta bu pô sabe ma Mozinhu, de viajen rapaz di Suísa salva un kazamentu i ami é sima salida Xefe, nu tra Mozinhu, el a fla-l.

Mosinhu, kes gazu li txoma-l na vidu xamada, nu fala, Mosinhu, dja N odja sufrimentu sin, mas nunka N konhe un algen ku sufrimentu, mosinhu, e fla ma fidju me sa ma fidju e dise-l, Ya, mosinhu, e duedu goma asi, e duedu, mosinhu, omi si gosta di algen, bu ta gosta di algen sima e fetu, mas N ka odja nos kabuverdianu ta seta nos mudjer ta trabadja na kasa di pristituison pa nu aseta. Mesmu ki no nukria seita i mesmu ki no nukria seita no familia ka ta seitanu sima se da bu ta pasa un usin e un kusa ki ten varius pais ki es ta seita isu mi ya mi nta nta lembraba la purtugal nta moraba pe di un brazileru si mui ta trabaiaba na kel kusa la e ta fika na kasa pe kuida di mininu su su di mininu ta trabaiaba na nkunshiba kel mininu ta trabaiaba na kel sena la mi nta nta baba ku txeu ra amigus ki ta baba na kinta di kondi ken ki kunshi purtugal sabi E kinterkonde é un di kau ki ten más tinha kasa di puta txeu la purtugal ola me mui na nha kasa tinha 38 kasa muse bu ta ta atxa más di 20 mudjer la e n tinha un senas ki n ta fazeba pa la tanbe n konxe un monti un monti tudu ten si maridu ten maridu dentu kasa ten fidju mas bu sabe nos kabuverdianu nos é un rasa ki ka pamodi nada muse ami nha konxe algen na lixenburgu ki é lamentável. N konxe várius pesoas ki ten mudjer gosta di deta ku otu ómi dentu ku se maridu. Dja N odja várius sénas ta kontise. Dja N odja ómi ta pidi otu ómi pa kume se mudjer. Dja N odja várius sénas ta kontise. Kada pesoa ta sigi kel ki ta atxa ma é sértu. Kada pesoa ta fase kusa ki el kre. Ku si un é un, na un kazal é dos ki ta sabe kusa ki es ta fase. Si es kre fase kusa ki es ta fase, es ta fase. Só ki nos kabuverdianu se nos é un rasa anos é anos é un rasa nos é ka mutu amurozu mas nos ke ki di nos nu kre so so pa nos so pa nos anos é buru na txada y n ta fla munti nos kabuverdianu y mudje ta punu kornu ma é ka pamodi nesisidadi di pui o te puta propi pamodi kabuverdianu kel ki ta munta ta munta bu fla un verdadi kel ki ta munta ta munta. N flu pa el ntra pa li, ma N dil, Mosinhu, mi kantu ki mos? El fla, el fla ma N fla pa N, Mosinhu, kes kuza li ta sta na jogu munti sénu, mosinhu. Gaji el ten fidju, el ten irmon, el ten irman, el ten un família. I imajina gosi di nsin, mosinhu, modi ki un ómi ta sta dintu Purtugal ta trabadja? Ma, mosinhu, kel noki ta trabadja na óbra li, noki ta trabadja na óbra, bu ta trabadja di sédu pa noti, bu ta sai, yo ta sai sais óra, sais óra di, yo mi N sai da di. Dja di kuatu óra, kuatu i korenta ki N labanta pa N ku, pa N fase nha senu, pa N fase nha senu, pa N fase nha kuza. Ben txeu trabai gosi, komu N ta ben tenpu mutu, na trabai gosi, txeu N sai pa otu mati, bu senus, ya. Mosinhu, i nhu e sufrimentu di un pai di familia, di un omi ki ta xinti medu di perdi familia, mosinhus. Mosinhu, ami la si N fika N ta fla, fla si nhas, sera ki kel-li e traison? Mosinhu ta fla tudu trabai, trabai, ma sera ki ben di pitada tanbe e trabaiu? Ami ke no no na nos tera no ka mutu atxa kel la e mo sin e duedu pamodi mos ka sabi imajina mos fika ta fla mi ka sabi me li me mo sin e duedu na kes parti la pamodi mi fla nunka mi ka xinti si txeru na pitada kel kel la kel kel la e fla mi asa n gosa dimas pitada kel kel la kel kel la mi mudjer nos e karinhozu tra na tudu kusa no ta tra e lamentável mo sin. Ami ki mi nka ta sabi nen na ki meiu ki mi nta entra pa nkonsigi pa nkonsigi sabi kuse ki sa ta kontisi kosas mo e tristi el mo e mos mostra bu ku mi ta txora ku ranha mi fla nelson mi mi ten tres fidju pudi skubri traves di un mos ki ba di suisa di karu y gaju ami modi ki gaju li ka sa ka mo si ten mutu algen ka ten internet mo si ten mutu algen ki ka ta liga redi sosial ten mutu algen ke trabadju kasa kasa trabadju y foda se ami fika ta pensa kel kel gaju Gaju ki fla pô-l ma ta liga na mata kabésa. N fla kómu? Mata kabésa ta bidi sipitada ki é da ki sa ta bindi. Foda-s, é tristi mos. É tristi pa bu sabe. N fla ma gaju bai di Suísa i bai di karu ma gaju bai gosta di minina na kasa, na na kes kasa ki minina ta trabadja. Na un kasa prival ki minina ta trabadja ki ta bindi sena. Gaju gosta, gaju kria minina pa si. Diskulpa, N ka ta fla, N ka ta fla di manera ki mos. E mosi memu si ten si família maioria di omi ki ta bai féria bu ta sai di fransa luxemburgo bu ta fla nau ta tra ki milher bu ta sima ma fasi un lokura la purtugal ya e kaba ta e n ka sa mo ki ka gaju kaba ta konbida minina pa e sai fora pamodi gaju tinha kasa lugadu la purtugal gaju ba purtugal luga apartamentu o kuzê e kaba ta konbida minina da minina un bon dinheru pa pasa uns ora kos pamodi minina ka ta durmi fora E gaju kaba ta tra foto ku kel minina e atxa mina gostoza foda se duedu bo mos mos sim ten kusa ki ta magoa dintu petu mos gaju kaba ta mostra si kole ka mos ki ba purtugal mostra axu si primu o ke nka sabi si primu tinha foto kaba ta mostra mon na trabadju ku mos ben oia mi si mudjer kantu ben disku mos sim e tristi mos sim e tristi mi nta atxaba mina ribi flaba mos mos sim e kova dja nka ta seta ke daju. Nos ka fla nu ka ta seta pa nu ten nos mudjer dentu kasa, un mudjer ta sta na trabadja na kasa di puta. Mon sinha, bu gosta di nsin pa nsa ma mudjer di nha amigu sta ta trabadja na kasa di puta? Mon sinha, nos kabuverdianu nu ta ka nporta gasta mel di trabadja so ku nomi pa na munta mudjer di kel gaju. Bu ntende? E un kusa tristi N fla ku anu, N ta fla un kusa, uniku kusa ki N ta flau, rasa u pidi Dios, suluson e ka mata kabesa, e ka mata kel li, kel li, kel la. E fla, e fla kuse ki ta.

Un gai ka sa nada bunitu moço ka sa nada bunitu sexta feira acho bo nu tem marca tra cabelo mocinho é triste oa é triste é lamentável mocinho um ka sa undi pratos ta ta poi mocinho dili ta bai pa tudo nhas fã ki ta gosta de mim oa nha prato de feijoada não tem nem sem carne está ali moço pensa ma carne ka sta ali ma arroz ta pouco carne está ali

I bu ta fikaba ku el? El fla, N ka ta fikaba ku el nunka na vida. N fla, Nton bu ka tinha kes três fidju ku tira, bu ka sabe ki ténpu ki el ta trabadja la? Bon, Lakimôs, Lakimôs txora própi. Lakimôs txora. Lakimôs, ami, mo, ami, mo, mosinhu, modi N tenta i pun mon na kaminhu, mo, mo, mo, mo, ti ten konbérsa ki N ta fala ku mos, mos ta txora. Anda, anda, anda, anda.

Ave bu ka nporta straga pa bu pape é mal di bu marido mo marido é isu mas akili so pa pa bo é pa kulpa ma bo é midjor ki el nos ka fela nu tem um kusa ke é mas forti ki nos tem um kusa ke é poka burgonha ke é faita ruspetu nao nao mosinho na nu bai nu bem ma tem um erro ninguem ka respondi komentariu ma keli é kusa keli é um kusa mesmu tristi. Agora pode skudi ma un mudjer ta trabadja na kasa di puta. Imajina, imaj, imajina kes omi ki gosta di mama pitada, ma se omi ia munta ta batia fartu, ia ben kadera xeiu pa ben pa ba txupa leti di otu omi. N axa nka papia si pamodi e, e tristi ka amor? Mba fla mi ka ten, mi ka ten tiktok, mi ka, mi tinha facebook ma mi dipos mi ka ta mutu liga mi si fiju ta tene. No, e fla ma fiju di sil. Vi, fiu di sel, pamodi fla ma fiu di sel, mininu, kel ki ki mo el ta parse ku el. Ma mozinhu, mo, mo, mo sta dizanimadu, mo. Mo fla ma ma la trabadja, ma la indami, ma el fla pé ta trimi, né. El fla pé ta trimi. El fla mes, me, ma tudu dia mi ta obi, el fla. Mo, e, e kusa e tristi, mo. Mozinhu, podas, foda-s, si n fla nhos, si n fla nhos ma ki kusa di kamauan, e mintira, mozinhu. Mas nha, mi ta dómi, mi ta resebe un monti mensaji di pesoas, un monti mensaji di, di, di, un monti mensaji di traison, un monti mensaji di géra, di kel-li. Mas, mas nha, kel-li é un kuza ki mexe ku mi txeu, krê-m, mi fika un ma tristi. Un tri, un ma tristi. Sô ki avês ten un, i mésmu N ta lenbraba di ten un minina ki é brazileira, el fla-m ma es ka ta mutu setaba rapás novu, el fla-m ma es ta seta más pesoba di idadi, pesoas reformadu, ki é pesoas di idadi. Ka ta mutu kusa ma Muzinhu Foda-s, Muzinhu ka sabe no El e ka sabe nen kantu tenpu El dja sai ma mi na E ka fla mi nina inda Mi na mostra Mi na sta na si trabadju Mi na si trabadju Es ten kasa kunpradu Es ten un vida fixi Es ten dos karu Es ten vida trankilu E ten kasa na Kabu Verdi E e e tristi Muzinhu A serio e tristi bo Ta ten kusa ku ta papia ma bu ta fika tristi Kel kusa li e tristi mano E tristi E bo imajina mi na. e, e mos ta maluku mentalmente. Modi ki bu ta descobri ma un mudjer ta trabalha na casa de, de bem de pitada? Foda-se, através de um amigo. Por isso, se ka tem um amigo fofoqueiro, ka tem um língua raro, nunca ta sabe um monte de coisa. Mas ele ka sabe nem que tempo, ele ka tem. Ele, imagina, o homem, o ta fala, tá me guarda, mata a cabeça, para morrer, mina, tá bem de pitada na casa puta. É, a mim tá já melhor que pera de graça. E, sta midjor ki da di grasa. Ya, N sa mi ta uza kamizinha. Hum. Mo gajo fla si, Nessa morte de sangue, em cima me tem um irmão que gosta de que menina. Ele fala, me tem um irmão que gosta de que menina, mas que irmão, mas ele fala assim, minha família mais sabe, né? Só minha mãe está doente, tem diabetes. Ele fala assim, minha mãe sabe, minha mulher está trabalhando, né? Você fica com você, me dá... Não, mocinho, não é verdade. Aves, aves nu ta ranja arma pa nos mesmu. Aves nu ta, nu ta, no mai ta, ta parinu, ta krianu, nu ta da rian, nu ta ranja pesoa ki ta maxukanu mesmu, ta ranja pesoa ki kapaz di nu tra na nos kabesa vida. N fla, nu ta si kabesa ki vida. Imajina, mo dja sabi ka ta fla mudjer ma di un semana. E fla la, trabai mi ta oi'a omi riba si mudjer ta munda. Mo tinha ki la verdadi.

El fla ma, ma tudu bes ki oja mi na metal, mi sima ki ta pasidu ma ta. Mosinhu, no nu bai na oja ma, mosinhu. Txeu xutia-m. Hum. Fta, mi na. Mar di duedu, el pô-u tene mudjer dentu kasa, pa otu omi sa ta amukô el.

Atxa son mensajen na tilifoni Santa mi na faka na kosta ki dja mataba dja Imajina bu sabe ma bu mudjer na trabadja ki el sta na trabadja di pristituison Ave Maria Mosinhu dja li Ami ami di npinha kanal mi fla si Si amigu ta sabe Ta bai sugundidu, ta bai sugundidu, ta bai ta kome si mudjer so pa pa si trosa. Muse mu, un kusa mudjer e finu muse, mudjer. Hum. Não, mano, minha água. Toma, é um café. Um café que está ali. Feijoada.

Nga ta faze nha konpurason Mon Mon Si bu ta vive ku mudjer dintu kaza Pa monti tenpu nhos ten fidju E bu diskubri ma un mudjer trabai ki ta trabai, trabai na kes kasa di ben di pitara Mon ku nhos, mon ku ta faze? Bu ta vira kolu ou bu ta larganu ou bu ta mata kabesa ou kusa ki bu ta fasi. Si bu diskubri ma bu mudjer sta na trabadju na kasa di na kes kasa ki sima na purtugal na kes kasa klaru.